E Samsden huet de Beetebuerger Park seng Dieren fir d'Saison 2023 opgemaach. Déi gréissten Touristenattraktioun aus dem Land ass prett fir Grouss a Kleng an den nächste Wochen nees ze begeeschteren. Net nëmmen nei Déieren, ma och e weidert Märchen an esouguer eng Plaz fir ze schlofen, kënnen d'Visiteure elo do entdecken. De Loïc Juchem war de Weekend, bei net grad esou schéinem Wieder wéi haut, bis laanscht.
Zwee rout Pandae stinn hei an déi friessen esouguer aus der Hand, si ganz zoutraulech. Déi treffe mer hei am Beetebuerger Park an do ass och d'Maxi bei mer, d'Zoofleegerin. Bonjour. Moien. Déi heiten, déi si jo wierklech esou zoutraulech, mee sinn déi eigentlech geféierlech, wann ee se esou an der fräier Natur gesäit? Also wierklech geféierlech si se net. Wann mär elo hei emol enker eppes maachen, wat hinnen net gefält, da komme mol enker d'Krallen an déi si wierklech relativ schaarf. Iwwer 2.000 verschidden Déieren huet een hei, sou 200 Zorten. Am Beetebuerger Park gëtt et awer och ëmmer eppes Neies, sechs philippinnesch Wëllschwäin sinn elo d'Neiegkeet, dann och e groussen Aquarium oder d'Mäerche vum Reenert. Dem Michel Rodange seng Geschicht gëtt erzielt, en Hei d'Mäerchen hei am Beetebuerger Park, an dat ass am alen Entréesgebai, wou dat de Fall ass, an direkt niewendrun, Do ass e Gîte. Do kann een nämlech o ganz einfach schlofen am Kader vum Minett Whale. Dat si 90 Kilometer Wanderweeër, wou 11 Gîte queesch duerch d'Land opgeriicht gi sinn an eben och een hei am Beetebuerger Park. A wéi et an deem alen Entréesgebai elo am Kader vum Hotelszëmmer ausgesäit, dat weise mer Iech elo. E Flouter zu Diddeleng oder en alen Arbeetsbüro zu Keel. 11 Kabaisercher am Ganzen an Nummer 8 ass elo och prett. Am Februar huet e weidere Gîte mat vill Charme zu Beetebuerg seng Dieren opgemaach a mir treffen ons hei mat der Architektin. Moien!
Herzlich willkommen in der Gîte vom Parc Merveilleux. Kommt, ich hol euch mit auf eine Tour in die Gîte mit dem Turm.
Dat ass och definitiv den Highlight vun dësem Gîte, et ass en Klettertuerm. Dertëscht kann een och ëmmer mol nees eng Paus maachen, fir zum Beispill ze liesen. An d'Vue eraus op de Minett Vale oder de Park, déi ass och net schlecht. Den Architektebüro Coeba hat de Concours fir dëse Gîte gewonnen. Bannendran gouf alles isoléiert, eng Buedemheizung installéiert a vill Holz verschafft.

150 Euro kascht eng Nuecht an et ass Plaz fir zwee Erwuessener an zwee Kanner. Wéi bei all Kabaissien um Minettville muss och e Kënschtler mat an de Projet agebonne ginn. Dës Kéier war et de Sculpteur Jhemp Bastin. Virum Gîte huet hie seng Skulptur opgeriicht an se symboliséiert den Depart respektiv d'Arrivée vun der Wanderung. D'Skulptur selwer huet och mat Beweegung ze dinn. Dee mëttelst geschwäerzten Deel ass fächerförmeg opgebaut, sou datt ee plazeweis deemno wou ee steet derduerch kucke kann. Bäim Laanschtgoen ass et elo sou, datt déi Fächeren sech ze beweege schingen an deemno wéi op an zou ginn, sou datt een zäitweis en Duerchbléck huet an zäitweis och net. Op déi Aart a Weis gëtt eise Bléck ugezuche fir, a mir selwer och, fir duerch d'Skulptur derduerch ze goen, duerch d'Portal duerch ze goen, entweder op Wanderung, Oder op de an de Gîte fir déi wuel verdéngte Rascht.
De Käschtepunkt vun der Kabaissien läit bei 800.000 Euro an dat heiten ass ee Gîte vun am ganzen 11. Eelef Chantieren, eelef mol Problemer. Den Reiter vun Visite Minett huet an de leschte Méint alleguerten d'Chantier misste geréieren. Dat war keng einfach Missioun, well eigentlech hätt de Projet am Kader vun Esch 2022 Leschte Summer sollt e fäerdeg sinn. Lues awer sécher rullt alles. Virun allem deet de Minettrail der Regioun gutt. Mir kréie ganz flott Retouren, och Leit, déi sech dat eben an enger Regioun wéi am Minett guer net erwaart hunn, datt een hei kéint esou iwwernuechten. Och virun allem dat Zesummespill vun dem Wanderen mat der Architektur, mat der Konscht, déi Zesummenaarbecht tëschent Kënschtler an Architekten. An datt een dat eben am Minett ka maachen, wou vill Leit och vläicht nach ëmmer net wëssen, datt dat Ganzt, déi ganz Regioun eng UNESCO-Biosphär ass, datt se de Label kritt huet, datt klasséiert ass. A de Kontrast zu deem wäert een am Fong geholl mengt, datt de Minett wär, mat dem Minettrail, mat de Kabaisercher, vläicht genau dat, wat d'Regioun nach gebraucht huet.
D'Lénger Schoul, de Gîte vu Lasauvage an och déi opblosbar Kabaissie vun Esch feelen nach, géingen awer deemnächst fäerdeg ginn a wiere prett fir eng Nuecht am Minett. Lo wollt ech nach mat de roude Pandae mam Ball spillen, mee se sëtzen do uewen. En Hond huet gebillt a se wëllen iergendwéi net méi erofkommen. Ech hunn hei awer nach e bësse Bambus, dee friessen se. Dee stellen ech hinnen elo mol heiran. Sou sinn Jonner eng kleng Hëllef haut wou mer hei sinn. De Beetebuerger Park deen evoluéiert. Et wëll een awer elo net de risege Fräizäitpark ginn. Dat betount och den Direkter, de Marc Neu am rtl Interview. De Park besteet jo u sech säit 1956. Mir als Elterevereenegung, d'APEM u sech, mir hunn de Park 98 iwwerholl. Do war de Park zimmlech a schlechten Dicher. Déis éischt Saison 98 hate mer esou ëm déi 70.000 Visiteuren. D'lescht Joer hate mer elo eng Rekordsaison mat 290.000 Visiteuren. Dat ass schonn awer, wann een do einfach gesäit, dat ass elo méi wéi véiermol méi. Do gesäit een awer scho, meng ech, datt déi Saachen, déi mer awer elo iwwert all déi Jore gemaach hunn, datt dat awer och Succès huet. Ech mengen, et ass jo net fir näischt, datt mer elo och Nummer eent u sech am. Am Touristesecteur sinn ech einfach mat der Affluence vun de, vun de Visiteuren. Jo, se wëllen einfach net méi bei eis erof. Ech profitéieren awer, dass d'Maxine nach eng Kéier bei mer ass. Wéi ass dat, wann elo d'Saison un ass als Déierefleeger? Muss een dann anescht schaffen oder ass et eigentlech business as usual? Et ännert sech just minimal eppes. Also mir kucken, dass mir eise Visiteure relativ schnell aus de Féiss kommen, wa mir nach amgaang si mat schaffen. A mee soss ass awer genau dat selwecht, just dass mir Déierefleeg an och Eis Leit aus dem Büro eben nach zwou Stonne méi laang do bleiwe fir d'Fermeture, mee u sech ass et genau dat selwecht. Well d'Déiere kréien och am Wanter eppes z'iessen. Jo, am Wanter si se do, mir sinn do, also et ännert sech fir eis näischt. D'Saison ass awer elo op a lo huet jiddereen eppes vun den Déieren, dat hei am Beetebuerger Park, och wann den éischte Weekend méi roueg war, dat wéinst dem driibsege Wieder. D'Saison gëtt bestëmmt och gutt hei. Domat zréck an de Studio.